Mewɔ hɔ sɛ mɛpɛ sɛ meboa wo. Monhu yɛn Awurade Yesu Kristo. Mewɔ hɔ sɛ mɛpɛ sɛ meboa wo ma woate Nyame bi a yɛdi ne ho adanseɛ, wote n'asɛm na wote n'abakɔsɛm. Ɔnyɛ Nyame a ɔyɛ yɛyi mu. Ɔyɛ ɔdɔ Nyankopɔn, ɔyɛ mmɔborɔhunu Nyankopɔn. Mepɔkyɛ baabi a ɔwɔ biara wobɛsi wo tiri ase. Yɛda wo ase. Teɛ, me ba. Yɛahyɛ wo din kronkron no animuonyam. Bɛhyɛ wo ho animuonyam na pagya wo din no so ma amansan nyinaa nhu sɛ woyɛ Nyame. Yɛda wo ase sɛ wodi nkonim. Ɔdɔfo a wohwɛ me, nyɛ biribiara na meka na ɛnyɛ biribiara na medi ho adanseɛ. Medi ho adanseɛ kyerɛ wo sɛ yɛwɔ Nyame bi a n'adɔe ne ne mmɔbɔhu ɔdɔɔso. Yɛwɔ Nyame bi a ne ho mmɔbɔ ne n'adɔe nso dɔɔso. Saa Nyame wei a meka ne ho asɛm yi anaa sɛ mekamfo no ma wo yi nim deɛ ɔtumi yɛ. Yene wo se bɛhuahua ho, yene wo se mɛmɔ w'akoma eto me paw kyɛw. Mewɔ wo sɛ mɛboa wo, mebɔ mua mu saa Nyame yi na makamfo no ama wo sɛ ɔyɛ Nyame bi a ɔyɛ ɔdɔ Nyankopɔn. Sɛ woma wo ho kɔ nko ara deɛ a sɛ wohia no sɛ ɔne wo mmɛtena a, deɛ wokyerɛ ara ne sɛ fi, wobɛtwe ho afiri fi ho. Deɛ ɔkyerɛ ara ne sɛ adeɛ a ɛnyɛ fi ne kekaeɛ a wɔmpɛ onipa dasani no abrabɔ mu, ɛfiri sɛ Nyankopɔn no, ɔyɛ kronkron Nyankopɔn. Mekamfo no ama wo sɛ Yesu ba ne mma yɛtɔ so mmienu. Sɛ wowɔ biribi yɛ seesei yi a, ɛnnɛ yi nneɛma a wohu hia di adanseɛ. Sɛ saa nneɛma wei na wo so wogye siesie wo ho twɛne ne mma yɛ a ɔtɔ so bio. Nsɛmpakafo nyinaa bɔ dawuro regye adanseɛ sɛ Nyankopɔn reba. Wiase afa ndeɛ yɛwɔ yɛwɔ yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree Nyame afa hunu ɔwieyim bere wɔahwɛ honhom agu wɔn so a wɔn de Nyame ho adanseɛ sɛ wɔreba ne mma yɛ ɔtɔ so bio. Mfa nneɛma bi ndi agoru na sɛ Nyame no kɔ a yɛreka ne ho asɛm no, sɛ wamma nnɛ yi a, sɛ woda na woansɔre a, waba ama wo. Sɛ woda na woansɔre a, waba ama wo. Wɔn a wɔkɔdaeɛ a wɔansɔre no, waba ama wɔn, wɔawie, wɔrekɔ. Judgement, Wɔn mo ko bɔ wɔn mo atɛn, sɛ ɔyɛ wɔn yie, sɛ ɛnyɛ wɔn yie, mmra so ama wɔn mo, baabi, obiara nim baabi a ɔɔkɔ. Maame, Abrabɔ wɔ yi a yɛwɔ mi, abrabɔ no nyinaa, deɛ ɛtwa to nyinaa ne sɛ, yɛwɔ baabi a yɛɛkɔ a, ɛyɛ baabi a ɛhɔ deɛ. Yɛnkɔdi agorɔ. Yɛnkɔyɛ sɛ yɛwɔ asase so deɛ yɛyɛ. Ɔhɔ deɛ, ɛyɛ ɔsɔreɛ ne ayɛyie ne animuonyam hyɛ na yɛde kama yɛn Awurade Yesu Kristo. Na saa tebea no na ɛhɔ no a yɛrekamfo hɔ ama wo no, sɛ woannante wɔ n'asɛm mu ansa woakɔ hɔnom a, wokɔ hɔnom a, wontumi, wontumi nnworo hɔnom. Asase wei a yɛwɔ so yi, yɛwɔ ki biara na deɛ wɔn mo ɛ wɔn mo nyama a wɔn mo yusu. Yɛwɔ kuo biara na wɔn mo afadeɛ a wɔn mo fa. Yɛn Awurade Yesu Kristo so wɔ ɔhyɛ yɛn sɛ ɔno n'afadeɛ a wɔfa no, ɔno wɔn pɛ nipa a wɔbɔ ne ho naked, daabi. Ɔno ne deɛ ne sɛ wogye n'asɛm no bɛtena wo mu. Na wama asɛm no apue wo mu na asɛm no anyin wɔ wo mu. Ɛso wɔn a yɛrekɔ no, anaasɛ baabi a yɛrekɔ no, yɛrekɔ sɛ sɛ yɛstate yɛasua ɔhɔ kasa, ɔhɔ nneyɛɛ wɔ asase wei so ansa na yɛakɔ hɔnom. Yɛmma no sɛ yɛyɛ Christianfo, fine. Woagye adi sɛ woakɔ sukuu, woapaase. Deɛ ɛdɛ na ɛkyɛ sɛ wo certificate wɔ he? Wo so wokɔ ahwɛ adwuma, adwuma na wokɔ akɔ ahwɛ no, wo certificate, adwuma bɛn na wonom yɔ? Asase wɔ esu, saa deɛ ne di yɛn wɔ asase wɔ esu so. Yɛn a yɛretu kwan aba obi kurom ha koraa no, sɛ woba hanom a, na sɛ wowɔ hanom a, baabi a wobɛkɔ bia wɔn bisa wo passport ɛwɔ he, kuro bɛn na wofi so, menye wo kura saa kuro no no ne paper ekura wo nsam. Saa na heaven hɔ no a yɛrekɔ no so, saa na ɛhɔ teɛ. Sɛ woambɔ mmɔden ma papa no, Ne mmaradosɛm no bi anwura wo a wontumi nsen hɔ. Ɛmfa ho sɛ woyɛ preacher, ɛmfa ho sɛ woyɛ evangelistni, ɛmfa ho sɛ woyɛ bishop, ɛmfa ho sɛ woyɛ cardinal, sɛ n'asɛm no ne ne mmaradosɛm no so woanni so wɔ asase wɔ esusu so a, deɛ woyɛ nyinaa woyɛ gu. Tithe sɛ woagye nyinaa ɔyɛ zero. Na sɛ asɛm no wɔ mu na deɛ ɔhyɛ wo no wode so Na wohu sɛ wotu so, womfom kwan a, ɛno no na ɛsɛ sɛ woyɛ ne ba. Daa na osikani no to anammɔn bi kɔ Yesu nkyɛn, ɔkɔbisa no sɛ, Deɛn na menyɛ na me so menya daa nkwa? Ɔkɔbisa yɛn Wura Yesu, Deɛn na menyɛ na me so menya daa nkwa? Na Yesu ka kyerɛ no sɛ, Na mmerɛ de sɔm no woadi so anaa? Na wɔkaa sɛ, Mu deɛ he na so kɔtɔ deɛ wowɔ nyinaa kɔma ahiafoɔ, na bedi m'akyi. Ɔyɛ adeɛ mmienu, Ade sɛ w'ahoyɛdeɛ a wowɔ no wokɔtɔn na bedi n'akyi. Ɔkaeɛ no, ɔse kɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa kɔma ahiafoɔ na bedi m'akyi. Ɛyɛ adeɛ mmienu. Wobɛtumi atɔn wo yɛ w'agyapadeɛ a wowɔ nyinaa wode ama ahiafoɔ. Nanso, nneɛma bi ahinta wɔ wo mu a ɔno deɛ wohia gyee mu nkwagye bɛbɔ. Wobɛtumi asi gya atotɔ kaad, asi manhyia atotɔ pɛ na akyɛ, nanso nneɛma bi ahinta wɔ wo mu a wohia ntɔn ko ne nyɛ. Woanyɛ pɔ anka eye. Mmerɛdusɛm no, ɛsɛ sɛ wodi ne nyinaa so, na baako bi sɛ woanni so a, woanyɛ koraa anka eye. Wobɛhyɛ gold yuu akata wo tiri so, obiara bɛhu sɛ woyɛ Kristiani. Paapa, wo bɛ, wo appearance kyerɛ sɛ papa wei wɔyɛ Kristiani, nanso na biribi bi wɔ wo mu a ɛno no mpia abɔnten obiara bɛhu. Kristasom, ɛyɛ inner ne outside. Deɛ ɛwɔ inner no, ɔno nso na wɔ sɛ wobɛne pia wɔ outside. Mɛ nnipa nyinaa woyɛ ne ɔpaa mo yɛ. Ɔwɔ sɛ yɛme nnipa nyinaa wo yɛ nneyɛ ɔpa hyɛ na wa ne Yesu Kristo ne din kɔkɔ animonyam. Nti ɔsikani no ɔhu ne sɛ mmara no wɔntumi ndi so. Wɔka kyɛ Yesu ɔse hwɛ yɛwɔ ahoyɛdeɛ bebree na mmara bi sɛm no a woka no mɛdi ne nyinaa so ɔmo deɛ he na ɔse sɛ ɔkɔtɔn deɛ ɔwɔ no ɛyɛ den ma no ɔse wɔntumi ndi so. Ɛse ne da so koro mu ɛntɔ awɔreɛ so de wo na ne wagya gye wɔn mu ni. Ɔsɛ mmara bi a wɔhyɛ me nyinaa madi ne nyinaa so na wɔn deɛ na wɔka kyerɛ me. Ɔsɛ kɔtɔ nea wɔ hɔ. Mohunu sɛ no, papa wei medi n'akyi a mo sika nyinaa bɛsa. Menkɔ. Menkɔtɔ ma ahiafo medi wɔakyi sɛn? Menkɔtɔ ma wɔn sɛn? Saa na woteɛ, wɔse woasakra deɛ. But Nyame asɛm na wosɛ wofa na woyiyi nneɛma bi firi wo mu na wosɛ woyɛ free no, woyɛ pretender, wohyɛ gown, wokata wo tiri so, wonyɛ makeups, wonyɛ hwee, nanso akoma no a ɛda wo mu no nyɛ Nyame de. Akoma no a ɛda wo mu no ɛnyɛ Nyame de. Wiase nneɛma bi wɔ wo mu sɛ woda so kurom, ɛkɔsi da bɛn? Woatena asɔre mu ten years, fifteen years, twenty years, thirty years no nneɛma no kura wo nsam. Woakɔ sukuu akɔdu, woabɔ degree, nti wo degree no kyerɛ wo sɛ deɛ ɔhyɛ wo no, ɔno na maame wopɛ sɛ wodi so. Nti Nyame asɛm no kyerɛ wo sɛ woyɛ sei a, woyɛ tete kwa, woyɛ sei a, woyɛ tete kwa. Nyame se menka nkyerɛ wo sɛ, akoa ntumi nsoma akoa mmienu, nti sɛ woa wofi sɛ deɛ wokura mu no ɛyɛ ɔboa wo ne sɛ wobɛtumi asustain a, tena hɔnom saa na twe wo ho. na wɔn a wɔbɔsom nyame no wɔn nso ma wɔn Nyankopɔn ɛma fafo emu ma yɛn nnɔɔso, na wɔbɔtɔ kɔlɛhyɛ wɔbɔ afadeɛ ɛma nyame adwuma nkɔso, na wɔn nkwagyeɛ mbɔ wɔn wi so tae, wɔbɔ nyame adwuma wɔde wo sika ɛkɔ yɛde yɛ sɛ yɛde yɛ sɛ sɛnea bɛ nyame adwuma bɛkɔ so, na wankasa nipa no a wɔsɛ wo sakra no deɛ wontumi nsakra yɛ deɛ a ɛndeɛ boa nyame yɛn kɔ heaven ɛ na wɔso ma wɔn kɔ wɔso boa wɔn kɔ da gyem boa nyame yɛn deɛ yɛn kɔ. Na wo nso bue wo kɔ fa wɔn a wɔwɔ wiase na wo sɛ wo ha wo ho. Ewiasefo kyi bom, wo de wo nkyi mbom. Wɔka sɛ me deɛ meyɛ Kristiani, me nkyi mbom. Ewiasefo nyinaa kyi bom, nso wo de wo sunsuan wo ho. Nanso yɛn baabi kɔ wɔ ma me wo nyɛ ngye mu. Mekamfo Yesu Kristo ama wo sɛ, biribi kɔ wo ma wo nyɛ ngye mu. Gye saa gye no mu, wiase akɔnnɔ no gye to kone. na ma nyamesuro nkontwa wo life na ma asɛm no nwura wo kan twerɛsɛm no anapa no awie no bɔ mpayɛ sɛ awurade bie m'ani ma mehu w'asɛm na w'asɛm ntere me mu ɔno na nkwagye bɛyɛ wo de me ne wobɛtwetwe nkɔma ketewa bi sima ha bi mepɛ sɛ dɛ ne dɛ nyina woma wo nsa so wofa yesu fa wo yɛ wo ka no wadwe nkwa baabi woapem akɔdwu no ɛyɛ deɛ woayɛ biaa yɛ pa ho akyi ntampeaa na ho ni sɛ na wohu sɛ obi awu bisa wo sɛ nipa na owu na wosui no yɛmfa na nipa no arokɔ Na ɛto wo anka hefa na worekɔ? Wei ne adansegye a mede rema wo nnɛ dee sɛ, sɛ adepa kye no wɔ amu hann die a, nnɛ yɛ akwanya ma wo sɛ wosakra na wofa akwaa tebea no to wo so. Ɛyɛ a wosɔre anapa a, da Awurade ase na ka kyerɛ w'adesoafoɔ ɔnyɛ nea ɔpɛ, na deɛ wontumi no, wɔmmoa wo na tumi yɛ. Nyame nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse. Yɛbɛhyɛ ahyia wɔ ada foforɔ bio. Christ asomdwe nka wo. Amina Amen.